Savannah then hnihna ziaktu PJS Lungchhiat Thlak chu hmunah chuan chungtin leri a awm lo va, Lasi pathum leh keini pahnih chauh chu kan awm a. Ka mang ram lamah pawh ka la hmuh ngai loh hmun nuam ramsa chi tinreng an awm a, ngaw dur khawp maiin a hual velna hmun laili takah chuan dil lian vak lo a awm a, chu dil bulah chuan chenna in lian vak lo a awm a, eitur tui hnai tak tak leh thei rah chi hrang hrang a awm bawk a, a va han nuam em? Awm hlenna atana duhthusam a ni, awm reng theih sela ka va han ti em? Ani ka ngaih em em. Savannah a nen leh nghal. Lassi pathum te chuan, Kan ei tur chaw leh tui te chu min rawn pe thin a, lal ang mai a chei bawl kan ni a, kar hnih lai chutah chuan kan awm tawh a. Savannah hi nau hrin hun a lo hnaih deuh chuan chawng tinleri chu a rawn lang ta a. Ani chu ka hma ah a ding a, chawng tinleri an sawi thin hi a awm tak tak em tih pawh ka lo hriat loh. Phuah chap mai mai emaw ka lo tih chin kha, a tak ngei a lo ni si. Lassi te chu mihring hmel leh pianzia ang tak an ni a, danglamna reng reng an awm lo. Mahse, an ni chu thlarau ang mai an ni a, an thawmhnaw inbel pawh dangdai tak a ni. An sam sei tak mai leh chhah tha tak mai chauh chu an awm leh a vel khuh tu awmchhun a ni a. Puan vainem ang tak var thianghlim em em mai chu an kawngah an hreng a, chu chuan an mawng leh an kap lam chu a khuh ve a, chu chu an thawmhnaw inbel chhun a ni. An ke ah engmah an bun lo va, chuti chung pawh chuan an ke sir leh ke thiah chu a no thianghlim em em reng tho. An hmela thatzia leh an vun no seng sak mai te chu an sawi ai pawhin an duhawmin an tha zawk bawk. chungtin Larry chu a hming tak a ni lo va, mihringin kan lo hriat dan leh koh nan hminga kan vuah mai chauh a lo ni. A hming chu Kepsava a ni a, a ni chu a ropui a, a inthuamna pawh la si dang nen a in ang lo. A mawina leh ropuina chu ka hmuh lai kha chuan a fiah viau a, tuna erawh chuan ka sawi thiam ta lo. Khawiah emaw min hruai a, thil eng emaw min sawi pui a, kei chu khua kir leh rih turin min ti a, hreh hle mah ila. Ka kir leh a ngai rih si. A tukah chuan lazi pakhat min hruai haw tu tur chu luhka ah chuan a lo ding a. Savana chuan a nau hrin zawh a, kar hnih hnuah a lo kir tur thu a sawi zawh chuan hre tak chung chuan kan in thlah liam leh ta rih a. Khah hmun kha khawi a awm nge a nih ka hre lo va. Lasi pakhatin min hruai haw tura ka kutah a chelh ve leh khan Savanai ka zawnna ṭawi tla ngaw dur khup hnuaiah khan kan lo awm leh reng tawh a, Savanai'n min rawn hmuhna hmun chiah chiah khan chu Lasi nula te chu ka hmuh ve hauh loh hian mi tute emaw hian an rawn be mawlh mawlh ni ngei tur a ni, a lo chhak nghal hmak hmak a, an thil sawi chu ka beng chuan a hria. mahse a awmzia ka hre der si lo, an inbiak tawp dawn lamah chuan lunghlu kan kawl lo kan tih tawh kha, hualtu khaw lunghlu kan kawl lo kan tih tawh kha, hualtu kawram chu in pal tlang thei lo a nih pawhin min mawhpuh theih lo ang tih a la si thusawi ka hriat chuan huaiho nena an inbia a ni tih ka hre thei a, Savannah-i nu lung eng kawl chungchang kha an sawi a ni. An inbiak zawhah chuan Lasi nula te chu a rawn kal hnai a, Tluang taka haw tura duhsakna min hlan zawha ka haw kawnga saza ka kah tur thu min hrilh a, kan inthlah ta a. Silaimu ka thun a, a cheng kau sain ka ak ta reng a. Hmuh thuk pawha kah nghal mai inring sain kawngah chuan ka kal zel a. Kawnga thing zung lo zamah chuan ka inpe tek zauh a, Silai chu ka thlauh a, Rampalai lengah a puak ta dur mai a, a va han pawi lungrun tak em? mahni chauh mai mah ni ila a zah te pawh ka zak deuh rum rum mai, saza kah chu sawi loh engmah ka kap lo nge tiin silai chu ka ak ta daih a, mahse rin loh tak maiin kan khawlaiah chuan saza chu a rawn lang ta hlawl mai, hmanhmawh em em in silai mu chu ka thun vat a, vanneih thlak takin ka kap hlu ta hlauh mai, chu saza chu a chal em em mai leh nghal. a ke pawh a tha khawp mai in ka thleng chu ka nu leh pan thi daih tawh emaw sava nai anga bu ve hmak turah min lo ngai a min lo sum fel vek tawh chu niin khawtlangin ni sarih min lo zawng tawh a thil zah thlak tak zawng ava han ni em mahse ka sakah chu ka put luh avang erawh chuan an lo lawm ve viau a. Thenawm te kan pe ve a, a sa tam zawk chu kan rep bawk. A ki pawh kan luhka chungah kan tar ve a, a mawi ve tham viau mai. Zawhna erawh ka ngah fu. Eng eng emaw thukuchang kan sawi zawh chuan Savanai tein lamah ka va leng ta a. Ka sakah thu an hriat chuan Savanai pa pawh a lo phur ngang mai. Hun remchanga ram chhuah leh chu kan ti tlu leh ta a. A ni nena kan ram chhuak leh a nih ngat chuan ka kap ve tawh ngei ngei ang tiin ka inseh ru ve ta rauh rauh a. Chutichuan kan ram vak dun leh ta a, Troy tlangram ngaw dawr lam chu ka han pan chhoh pui a, khah leh nge inbeisei takin Les i nula te pawh kha a lo awm mial mai thei sin, ani kha engsa emaw ni tak chu min kah tir leh se ka va han ti em? Zan hnih riah tuma ram chhuak kan ni a, kan hlawhtling haw viau turah kan ngai. Mahse, tawingawpui kan luh chiah chuan a boruak a dang hle mai, a vawt hle mai a. Thawk leh khatah thli a rawn thaw leh vuk vuk thin a, a chang chuan ka hmuh thi te hi a ding leh ur ur thin. Tlai lam khua a thim dawn hnaih chuan boruak chu a vawt mai a ni tawh lo, a hihin a hit vur tawh mai a ni. engvang nge ni ang le? Mahnia ka kal lai nen chuan a bohruak chu a dang daih tawh mai. Thlasik khawvawt em chu a la ni si lo. Ka ngaih a tha thei thlawt lo. Kawr te kam ko se thlam zau vak lo kan hmuah chuan kan lut a, mei kan chhem a. Chutah chuan zanriah kan tum ta a. Khua a lo thim chuan kan mei chhem tih loh chu Eng dang engmah a awm lo va, Pukova chuan dumde an rawn thlawk neuh neuh reng a. Hun reilote hnuah chuan tam tak mai hi an rawn zit a hut hut mai a, an tam dan chu sawi fiah dan pawh thiam har ka ti. An ri mur mur a, an han awmkhawm chu kan hmeichhe em eng ai pawhin an eng zawk thei hial. kan ngaih a ṭhalo ve ve a ni tih chu kan mit mengah a hriat hle a, thlivawt em em mai chu a rawn thaw leh vur vur ṭhin a, chu thlivawt tak chuan kan awmna puk chu a rawn chhem leh vuk vuk ṭhin a, rei pawh a tleh hma chuan thlina leh vawt tak mai chuan a rawn thaw leh ta hum hum mai a. Kan hmeichhian te pawh a chhem darh fai ta vek mai. A thim mup a, mei a mih ve leh chuan a reh nghal duak a. A reh duak hnuah chuan thlilum tak mai hi a rawn thaw leh hum hum a, mihring mangang au thawm a rawn ri ruai ruai a, a che chiam a. Hlauh nana men lovin a hual a ni tih chu a hriat theih. Ka hmul thi a ding sung sung a, ka chhungril chu a vawt a, ka taksa pum chu a hit fai ta vek mai a.

chutih rual chiah chuan pa remawmawng ang au thawm chu a ri ruai ruai a a changin a rum hlut hlut mai bawk mangang aw tak mai hian min pui rawh tih hian a au ta vak vak mai a ka beng bul mai ah hian ring tak mai hian min han chhan rawh siam a keuh dut ang mai hian ka let ta dawr a. Tuin nge min khawih ka hre si lo. Intipau khauh takin ka han ding chhuak a. Ka han ding chiah chuan Parema au thawm chu a hla tial tial a. Kawrmawng lamah chuan a chiau thla ta vung vung a. Chutih lai chuan thlilum huam huam mai chu thli vawt tak hian a rawn luahlan leh ta a. Hlauhna la men lovin min man bet ta a. Ka tlu hnawk a. Ka thlarau chu ka hlauhna chuan a up bet a, a hneh ta a. Ka thla lak chhuah a nih dawn chuan pukho chhak atang chuan lung eng tak mai keng hi a rawn zuang lut a, engkim mai chu a rawn ti tawp ta. Ka hlauhna te chu a la reh lo, ka khur a, ka taksa a khawng vek tawh avangin ka che thei lo va. Chu lung eng tak mai ka mitin a hmuh thut chuan ka mit a ti vai ruai a. Tunge rawn lut kha ka hmu chiang thei tlat lo, Savannah a ni ngei ang, nge la si nula dang zawk? Ngaw chhung chu a ri dur dur a. lei chu a nghing leh dawt dawt thin a ka han dak chhuak a boruak chu a alh puat puat a a ṭek leh chawk chawk thin bawk a a eng leh pup pup a thing zar te chu a tliak sawk sawk a pukko tlang aṭanga hla vak lo ah chuan lung eng keng tu khan a lung ken hmang chuan boruak chu a vai ṭek chuai chuai a ka en reng a thim mawp khara thil eng emaw awm nen chuan-- An insual a ni tih ka va hmu thei a, a ni chuan hneh sawh takin a bei a, chung thim kara hmei khu ang meh che vel te chu a awm bo zo ta a, a ni chu a rawn kal hnai a, Savanai nu a lo ni reng mai, min kai tho vat a, pa Rema mutna lamah chuan kan va kal hnai ta a, a ni chu a awm dan ngaiin a lo la awm ta reng a, huai ho in a thla an hruai bo avangin khawiah nge an hruai bo ang le? Inbeihna a awm tih an hriat in, chawngtin leh ri leh la zet ang chu an rawn lang ta a. Savannah-i nun lungeng a keng tih a lai zawn nun a rawn hmuh chuan mak a ti hle a. Eng emaw sawi tuma a han an zuau lai chuan kawr mawng lam atangin huaiho thawm a rawn ri hum hum a. Kan awmna ngaw hnuai chu zan mah a ni sela. Lasih ho an awm tak avang chuan a eng pup reng mai a, huai ho chu an rawn thleng chho ta a, thim mup kar atang chuan aw cher chhuai mai hian lung eng kha min pe rawh, Savanai nu chuan ka pasal thlarau khaw nge in dah, min pe kir leh rawh tiin a lo chhang a, Chawngtinlei ri chuan kiss na ve. Huai ho chu pe rawh, an mahni ta liau liau a ni si a, pe la, tichuan i pasal thlarau chu an pe kir liam che a rawn ti a. Savanai nu chuan a lung eng ken chu huai ho hma ah chuan a theh thla ta a, tichuan huai ho chuan lung chu lai in an kal bo ta a, chutia an kal bo vel leh chuan Parema pawh chu a rawn harh chhuak ve ta nghal a. Chawlhzan boruak ngawdawr khup hnuai ah chuan keini ho chu kan ding ngawi thap a. Chung tin le ri chu a laih zawn nun tuma a hriat lo a, huai ho lunghlu a lo kawl ru reng a ni tih a hriatin a lung ni lo ta em em a, a mittui a far hial a ni. Huai ho lunghlu a baw avanga huai ho in an beih tawh na te a chhui kir a, a lei zawn nu lunghlu ruk bo avanga mawh chhiat leh tih buai a hlawh tawh zawng zawng te a han ngaihtuah chuan Savanai nu chu a dem ta em em mai a ni. Kisna ve mi hmasial. mahni himna leh hlimna tur chauh ngaihtuah mihring hmangaihna avanga mihring ang a awm a, eng thil nge i tih hi? Min hmangaih emaw ka lo ti a, kei nena thawk dawna kan hna dik tak la si tih tur dik tak kan ti a, kan thawh dun hi kan duhthusam a ni asin, tunah erawh chuan hriat rengna che hi ka duh tawh love tiin lungchhe takin hnung lam a hawi a, Lasitdangte nen chuan an kal bo ta a. Savannah-i Nomitah chuan mittui a rawn luang chhuak zawih zawih a, a thil tih tawh te avanga inchhir a sawt tawh si lo. A va han lungchhiat thlak tehlul em! Ka rilrua chuan engtin nge Savannah-i chungchang hi ni ve ta ang? A lo haw ang nge? Chatuanin Chawngtinleri hian a chelh kumkhua tawh dawn zawk le. Hetiang boruak karah naute nen engtin nge an awm ang le? Ka tan pawh thil lungchhiat thlak tak sawng a va han ni em! Savanai nu chu parem a chuan nual takin a kuah a, a hniama a hmangaih tur hrilh pahin a awma a kuah beh ta hle hle a. Kawl a en vel leh chuan haw mai turin kan insiam a, boruak lungchhiat thlak tak kan thlah liam vat turah ka ngai. Mahse thil chu a nih dan tur pangngai chuan a awm thei ta meuh lo. Chhungkaw in late chinna a chhiat meuh chuan pangngai taka khawsak a har tawh dawn mang e. Engtin nge ni zel ang le? Savannah hi a rawn haw dawn lo vem mawni le, fanu kan nei tawh a ni tiraw? Ka hre thei a ni. Thli fim kara i rimrawn nam chek chek hi nitin mai hian a lo haw tawh lawng maw ni? tiin ka hnathawk haw chu an in lamah chuan ka kal thin a, mahse a lo awm ngai si lo. A nu chu zawt mah ila a hre bik awm si lo. A ni pawh hian a fanu chu a ngai ve tawh hle ang. Mahse, engtin nge a tih bik chuan ang ni? A rawn haw ngei chu a rin ka ring a, a naute nen leuh theih lovin chawngtin leh ri chuan a rawn dah kir leh ang tih chu a ring tlat a ni. Savannah-in naua hrinna a la rei lova, hun rei lo te a awm bawhpui zet anga a taksa pa ngai taka a hrisel leh hunah a rawn haw ngei ngei ang tih chauh chu a sawi theih chhun a ni. Ka lei zawn nu chu mi ngil ngei tak a ni a, ti lungawi lo hle mah ila min theihnghilh hauh lo vang a, kum upa tarkun khup bih ka nih thleng pawhin min en san ngai hauh lo vang. A tunu Savanai leh a fa thlengin ka hria a ni. Ka duhthlanna min zah sak em em a, min tih hlawhtling pui ngei ngei thin, lo nghak hram hram la. dawh thei takin ni reilote hnuah a rawn haw ngei ngei ang. Chu thu min hrilh zawh chuan kar khat chung chu an inah ka chuang khai ta lem lova, mahse hma kan la sawn thei tlat lo. Ka nitin hun hman dan chu a chiang lovin enge maw mawlh tlat tur nei rengin ka khawsa thin. Va len luh leh em chu nuam ka ti lova, ka inthlahrung bawk si. lo haw ta pawh ni se kei chu an hrilh hmasak ber tur ka ni tho na chung hian mahse ni khat chu zing thawh nuam ka ti ta riau mai a phur takin hna ka thawk a ka hna thawh na hmun ah pawh sava lai hlir ka mit thla ah a cham a ka bul mai a awm ang mai hian a lo haw ngei a nih ka ring ta a. Lo sul haw kawngah chuan zawi muang hian ka kal a, thawk leh khatah ka hma zawn maiah hian chawng tin le ri ngei mai kha a lo ding vang mai a, ka hamhaih ngei mai. Mahse, a nuih chu ka ti za a ni ang. A lo nui sen sen a, lai ru tak leh tihngaihna hre lo tak chung chuan hnuai lam ka melh a, ka ding ngawi ta reng ringawt a, min be mawlh mawlh pah hian min rawn hnaih zel a, i nupui chuan fanu duh awm tak a nei a. A hrisel tha in a chang duang em em a, nang hi a pa i ni a, chhungkaw pa ber i ni tih i inhriat ka duh a, tha taka enkawl tur in ka duh che a ni. I bu leh bal te tluang tak a i thar theih nan i thil tih apiang a, tluang tak leh malsawmna tam tak vur tur che in kei ka awm reng ang a, zam ngaisuang che. a sawi zawh chuan ka han dak chhuak a, a mitah chuan ka en ngam lohna chungin lawmthu ka sawi mawlh mawlh a, mi ngilnei tak leh zaidam tak a nih thu chu keimah ngeiin ka hre ve ta. Ani chu duhsakna min hlan zawh chuan mit khap kar lek chungin a bo leh ta daih a, chak takin ka fehhaw chu ka kal a, savana ka hmuh leh dawn mai piah lamah ka fanu ka hmu chak em em tawh a, chhungkua ka din ve tawh dawn anih chu ka va han phur luah em. Khawchhung ka luh chuan kan inlam pawh lut hmasa lovin Savanai te innam chu ka pan ta nghal a, a tlanin ka tlan hlawk hlawk a ni ber mai. Thaw hlawp hlawp chungin ka thleng ta a, an kut lai ka thlen chuan zawi muangin an kawngkhar chu ka pan phei a, an kawngkhar tlem a inhawng karah chuan Parema leh an nuin thutthleng chunga an mut. Naute chu lawma an lo chhek kual vel chu a lang thei a, naute nui ri ker ker pawh a hriat theih. Enteh, ka fanu duhawm dan tur chu aw i lo ngaihtuah ve em? Kawngkhar chu tu emawni hian zau zawkin a rawn hawng ta a, a kut no leh sen no chek mai te a hmeltha em em mai. Chatuan khawvar tir ata a thim leh thleng pawha khum theitu awm leh tawh ngai lo tur i ngei kha a rawn lang ta. Hmanhmawh vang ni hauh lovin a rawn tlan chhuak a, ka hnenah a rawn thlen chuan in thlalhel takin kan in pawm ta vawng vawng a. Aw le, tikhan Savannah story bik chu a lo tawp ta a, ka chanel min lo thlir sak tu zawng zawng te, in zavai chungah thinlung takin lawmthu ka sawi a, in ngainat zawng te nih ngai chuan khawngaih takin subcribe button kha min lo click zauh ve hram dawn nia.